Eger şu mesele kanuna laýyk, şaýatlaryň görkezmesi göze görnüp duran hakykatyň metriň, ölçenýän metriň hasabyna çözülmese, bilmedim, sakar ilinde berbatçylygyň bolmagy gaty ähtimal. Berbatçylyk bolsa, betbagtçylygam bolar arasynda. Hormatly Prezidentimiz, Meniň-ä sabyr käsäm doldy. Öňki şahyryň aýdyşy ýaly, Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, ýekeje bir ýyl nergezgin diýen ýeri bardyr. Men-ä dört ýyl maýa gezdirdiler. Indi eger şu mesele düzelmese, menem ýekeje bir gün-ä nergezjek bolaryn. Indi bilmedim, ahyr ýaşy türmede geçirmeli bolsa, belkem takdyr şeýledir. Allatagalanyň maňlaýa ýazany şodur-da. Gaçara ýerimiz ýok. Ine şi görýän ýaşulyňyz dört ýyllap öz enesinden miras galan mellek ýer üçin göreşdi. Alyp bilmedi. Iň soňky deminde Prezidente ýüzlenip wideo çekdi. Iň soňky deminde. Gaty mert ýaşuly eken. Hiç hili çekinmän, ýallaklaman öz derdini aýtdy. Etrap häkimlige ýaz, welaýat häkimlige ýaz. Baş prokuratura ýaz, Prezidentiň diwanyna ýaz. Ýazmadyk ýer galmandyr pahyryň. Etrap häkimi sekiz aýlap saklapdyr. Aý ine jogap berjek. Aý ine çözjek. Bir gün çözjek. Bir aýdan çözjek. Bäş aýdan çözjek. sekiz aýlap saklapdyr. Iki müň ýigrimi birinji ýyldan eýýäm ýigrimi bäşinji ýyl häzir. Şunça wagt saklapdyrlar bu ýaşulynyň ýerini bermän. Bu ýaşuly indi çözülmese mesele Sakar etrabyny ýymyrjak, goňşymy öldürjek, ýok etjek diýip otyr. adamlary iň soňky derejä getirýäňiz prosto bäş manat üçin kim bäş manat köp berse şonuň işi bitýär ýogsada bitenok kim bäş manat köp berse garybyň jaýyny alýada baýa berýär. Ine Türkmenistan. Ine Türkmenistan baý garyp boldy. Kim Gurbangula bäş manat berse Gurbanguly biriniň ýerini alýada ýaňky bäş manat beren adama berýä. Diňe diňe bu wakada däl şeýle jaý wakalary ýer wakalary gaty kän. Şu ýokarda oturan organ işgärleri, häkimlikler, bular indi bizden nähilek pul aljagyny bilmän biziň ýerlerimizi, jaýlarymyzy paýlaşyp ugradylar. Şo ýer bilen jaýy kimiň puly kän bolsa şoňa berýärler. Ine biz nirä barýas. Biziň indi şahsy emlägimize el goýmana başladylar. Nähili düzelmeli bu Türkmenistan indi siziň pikiriňizçe? Uklap otursaň düzelermi? Uklap otursaň düzelmez. Uklap otursaň öňküdenem beter bolar. Ýaşulyny diňlemedigiňiz bar bolsa indi diňläň ana. Bu pahyr bir süri saçyny düşürdi şo ýer üçin. Bir süri pul çykardy, ýol kireý, git gel. Bir süri wagty gitdi. Şu ýaşuly şo dört ýyllap organlara gitjek wagtyny, häkimlige gitjek wagtyny gidip ýerini agdarsa, sekiz çagasyna seretse, aýalyna köýnek alyp berse, nähili bagtly bolardy? Ine kim adamy öldürýä. Kim ýurdy urşa etekleýä. Biz eýýam urşuň içinde. Habarymyz ýok biz urşuň içindedigimize özümiziň. Bu haramzada hökümet bu zatlary çözmegiň ýerine bu zatlary gizläp saklaýa. Ana şu ýaşuly eýýam şu wideosyny aýyrypdyr. Ýa başgada müňlerçe adam O wideony goýýa derrew öýüne o hökümetden biri barýa bas basýa öldürin uraryn öldürin aýyr şo wideony diýip üstünden basgylaýa adamlaryň dawleniýe edýä ana şeýdip adamlary öldürip ýörler. Şeýdip adamlary heläk edýärler. Ýaşuly aýdýar, Altmyş bäş ýaşyma çenli hökümetden hiç zat soramadym diýýär-de. Soranyna-da öler ýaly ökündirdiler biziň haramzadalarymyz. Ýöne biziň soramana doly hakymyz bar. O ýerler üçin biziň ata-babalarymyz gan dökdi. Ölse-de şu ýerde ýaşadylar. Biziň häzirki edişimiz ýalak ýurt daşyna gaçyp gitmediler. Işlemäne diýen bolup hökümet gysdy. Bizem ýurt daşyna çym-pytrak bolup gitdik. Bir bahanamyzam işlemek. Pul gazanmak.